מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף פ ג עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא זעקס שורות פון אויבן. אמר רבי יהודה אמר רב, כל הגידין בשר. רבי יהודה זאגט אז אלע גידין ווערן אנגערעכנט צו בשר. לאמיר עס אביסל בעסער פארשטיין. האבן מיר געלערנט אין די משנה אויפן פריערדיגן עמוד, הוא הצומות והוא הגידין והנושא יסופי בשישה עשר. האט מען געהאט עצמות, זענען ביינער, האבן געזאגט אינעווייניג דו מח, פאר דעם איז דאך די חלק דארטן נושא, איך קען דאך נישט צוברעכן דעם ביין, פארשטייען מיר די עצמות מוז מען גיין פארברענען. אדער אפשר אזוי ווי ר' מאיר האט געזאגט, וויבאלד ס'איז עפעס א ספעציעלקייט צו דעם, ס'איז א נושא, ס'טראגט נושא, אקעי, דאס איז געווען די נעכטיגע גמרא. שפעטער האט מען געהאט גידין. די שאלה איז וואס מיינט גידין? מיינט גידין פשוט א נארמאלע גיד, דאס איז בחיוב אז דו מוזט עס גיין פארברענען? אדער מיינט עס עפעס אנדערש וואס די גמרא גייט היינט רעדן? שפעטער האט מען געהאט נושא, וואס דאס איז געווען די דריטע זאך, כ'האב איבערגעלאזט די פלייש. כ'האב א זאך וואס באמת האב איך געדארפט עסן, האסט עס נישט געגעסן, אויב אזוי וועט עס נושא דעם קומענדיגן אינדערפרי מוזט עס גיין פארברענען. איז די גמרא וויל יעצט פארשטיין די גידין חלק וואס רעדט מען דארטן? וואס מיינט גידין? וואס רעדט מען דארטן? וואס די מעשה? איז אמר רב איד אמר רב זאגט רב איד אמר רב כל הגידין בשר די דין פון גידין איז אזוי ווי בשר דאס הייסט אזוי אזוי ווי אונז ווייסן צו עסן א קרבן פסח מוז איך זיך איינשרייבן איך וויל זיין א חלק פון דעם קרבן פסח וויאזוי קען איך זיך איינשרייבן מוז איך וויסן וויפיל פלייש איך האב וויפיל איז דא וויפיל קוואנטיטי האב איך דא צו עסן? איז זאגט די רבי די מרב גידין איז א חלק פון בשר, מען קען עס אויכעט עסן, פאר דעם אז דו ווילסט יעצט איינרעכענען מענטשן וואס ווילן עסן מיין קרבן פסח, רעכן איך אריין דעם גידין אויכעט, יעצט ווייס איך וויפיל פלייש איך האב צו געבן פאר מענטשן צו עסן. חוץ מגידי צבע. אבער רבי די מרב זאגט איין גיד, דאס איז נישט נכלל אין בשר. וואס איז דאס? די גוט פון די צוואר, פון די האלז. דארטן ס'איז צו הארט, ס'איז נישט א זאך וואס מען קען עסן, די איז נישט א זאך וואס מען קען איינרעכענען אזוי ווי בשר. איז זאגט די גמרא כ'על דיר פרעגען א קשיא, תנן האבן מיר געלערנט, הוא הצמות, הוא הגידים והנושא יסרפי ב ת ז, אונזערע משנה, האבן מיר געהאט דארטן די עצמות, די גידין, מיט די נושא, די בשר, דאס אלעס יסרפי דארף מען פארברענען אויף חול המועד. זאגט די גמרא הני גידין היכי דמי, וואס פאר סארט גידין רעדט די משנה? אילאי מגידי בשר, אויב ווילסטו זאגן מ'רעדט דארטן פון גידין, פשוט, ס'איז אזוי ווי פלייש, אזוי ווי די רבי אידם רב זאגט, גידין וואס מ'קען עסן, ס'האט א טעם, ס'איז געשמאק, ובזוי נכליני, והיא דאיתוסא, היינו נושא. די משנה מוז נישט קומען זאגן גידין ישרפי חל המועד און מ'ס'עס גיין פארברענען, ווייל אויב ס'איז אזוי ווי בשר, ס'איז א געשמאק צו עסן, באקומט עס א דין ווי בשר, מוזט עס טאקע עסן, האסט עס נישט געגעסן וועט עס נאוס אזוי ווי יעדע אנדערע שטיקל פלייש, סאו ס'איז גארנישט ספעציעל מיט די סארט גידין, עס קען נישט זיין אז די משנה זאגט מיין גידין נעם די גידין און גיי עס פארברענען, פארשטייט זיך עס זען געשמאק צו עסן, ס'איז פלייש, אויב אזוי אוודאי מוז איך עס עסן, האב איך עס נישט געגעסן וועט עס נאוס און מוז איך עס פארברענען, אלא פשיטא גידין צוואה, נאר וואס, ווען די משנה דערמאנט מיר א ווארט פון גידין, מיינט עס די גידין פון די צוואה, פון דעם האלז, איז אי אמרת בשלו' מבשר לן היא, אויב זאג איך אז באמת זענען זיי אזוי ווי בשר, דאס הייסט ס'ווערט נישט אנגערעכנט ווי א שטיקל האלז, אז דאס איז נישט א זאך בכלל וואס מען קען נישט עסן און פשוט קענסטו אוועקווארפן, נאר וואס, ס'ווערט אנגערעכנט אזוי ווי בשר, פארשטיי איך, אמתי להכי בויער שריפה, זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן, באמת גוט די צוואה, ס'איז טאקע הארט, ס'איז טאקע נישט געשמאק צו עסן, אבער א דין פון בשר האט עס, זאלסטו וויסן דאס איז א זאך וואס דו מוזט גיין פארברענען, זאגט מיר די משנה א חידוש, זאלסטו וויסן, הגם קיינער עטס נישט עסן, ס'איז עומד לשריפה, מוז איך נעמען די גידין און איך מוז זיי נאכאלס פארברענען, כאטש באמת קיינער עטס נישט וועלן עסן, ווייל באמת האט עס א דין אזוי ווי בשר. אלי יא מוז לאו בשר ניני, אבער אויב ס'איז אמת וואס די רבי דעם רב האסט געזאגט אז בכלל דער פון די צבא איז לאו בשר ניני, ס'איז פשוט ווי א שטיקל האלץ, ס'איז גארנישט, אויב אזוי למה לי שריפה, אז ס'איז א שטיקל האלץ קענסטו עס פשוט אוועקווארפן, דארפסט בכלל נישט פארברענען. אלא מאי, פון דעם וואס די משנה זאגט מיר יא גידין, און די משנה מיינט דאך אוודאי נישט די נארמאלע גיט, ווייל די נארמאלע גיט פאלט אריין די נושא קעטעגארי, אלא מאי מיינט עס די גיט פונעם צוואה. אויב אזוי זעהסטו דאך פון דא, פון די משנה קלאר אז גיט פון די צוואה הייסט בשר, און הכי נמי מען קען עס נישט עסן, פאר דעם זאגט די משנה טאקע ישרפו מיד, אויף חול המועד זאלסטו עס גלייך גיין פארברענען. אבער א שטיקל בשר, א דין פון א בשר האט עס יא. אמר רב חיסדא זאגט רב חיסדא ניין, לא נצרכו אלא לגיד אנשה, זאלסטו וויסן אזוי, ווען די משנה זאגט מיר גיד, רעדט מען נישט פון גיד די צאווע, גיד די צאווע איז גארנישט, ס'איז הארט, ס'איז נישט געשמאק, ס'איז גארנישט, ס'איז א שטיקל האלץ, קענסט עס נעמען, קענסט עס אריינווארפן אין מיסט, פון נישט פון דעם רעדט די משנה. פון א נארמאלע גיד רעדט די משנה אויכעט נישט, ווייל דאס פאלט אריין די נושא חלק ווייל וואלסט עס געדארפט עסן, האסט נישט געגעסן, אויב אזוי מוזט עס פארברענען די קומענדיגע טאג. נאר וואס ווען די משנה זאגט מיר דעם ווארט גיד, רעדט מען פון די גיד האנשה, אזוי ווי ס'שטייט ביי יעקב אבינו נאכדעם וואס ער האט זיך געקריגט מיטן מלאך, על כן לא יאכלו בני ישראל את הגיד האנשה, נאכדעם האט נישט די מענטש געמעגט עסן דעם גיד האנשה, און אויף דעם זאגט מיר די משנה, נעם דעם גיד האנשה, און זאלסט עס גיין פארברענען. א העסליכע זאך וואס מען קען בכלל נישט עסן, זאג איך דיר ואליבא דרבי הידא, מען גייט דא קשית רבי הידא, דתני רבי הידא אומר רבי הידא האט געזאגט, אינו נוהג אלא באחת, והדרת מכרז של ימין. די גיד וואס מען זעהט דא אין געל, דאס איז בעצם דא מיט ביידע פיס, ס'גייט אריין אויפן רעכטע פיס און אויפן לינקע פיס. איז יעצט די שאלה איז, ווען די תורה האט גע'אסר'ט גיד אנושה, האט די תורה אלעס גע'אסר'ט, סיי די רעכטע און סיי די לינקע, אדער ניין נאר איינס פון זיי? איז זאגט דער רבי הי ד, רבי הי ד אומר אינו נוהג אלא באחת, והדעת מכרעת של ימין, ס'מסתבר אז אויב מיין איך צו זאגן אז ס'איז דער פון די רעכטע, דאס איז די איסור פון די תורה. אבער למעשה וויבאלד איך בין נישט זיכער וועלכע ס'איז, אפשר איז די לינקע, אפשר איז די רעכטע וואס די תורה אסר'ט, אויף דעם זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן אזוי, דו האסט דא א גוט אנושא, וואס דו קענסט נישט עסן ווייל איך ווייס נישט וועלכע איז אסור און וועלכע איז מותר, אבער איינע פון זיי איז מותר לכאורה. אויב איינע פון זיי איז מותר בעצם וואלסטעס געדארפט עסן. אויף דעם זאגט מיר די משנה, והגיד נעם דעם גיד, היות איינס פון זיי קען איך נישט עסן, און איינס פון זיי מעגסטו יא עסן נאר איך ווייס נישט וועלכע איז וואס, זאלסטו וויסן די יסוד פון נעם זיי און גיי זיי פארברענען, און דאס איז די חידוש פון די משנה. לגבי צבא בין איך מסכים צו דיר, אזוי ווי רבי דוב הרב זאגט צבא איז גארנישט קענסט עס פשוט אוועק ווערפן. ווען די משנה רעדט פון גיד רעדט מען פון א שפעציעלע גיד, רעדט מען פון דעם גיד הנשר וואס איך ווייס נישט וועלכע פון זיי איז מותר וועלכע פון זיי איז אסור, פאר דעם זאגט מיר די משנה די גיד איז אויך איינע פון די זאכן וואס דו דארפסט פארברענען, ווייל הגם בעצם וואלטסט עס געדארפט עסן, און איינס קענסטו נישט עסן, און וואלט איך געוואוסט קלאר וואלט איך די וואס איך קען נישט עסן אוועקגעווארפן, און די וואס איך קען עסן דארף איך עסן טאמער נישט וועט עס נושא, נאר היות יעצט וואס איך ווייס קלאר אז ביידע פון זיי קען איך נישט עסן ווייל איך ווייס נישט וועלכע איז וואס, זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן דעם גיד דאס דארפסטו פארברענען. פרעגט די גמרא איין מינוט, דו זאגסט מיר יעצט אז רבי יהודה האט געזאגט אזא לשון והדעת מכרעת של ימין, מיינט איך בין נישט קלאר, רבי יהודה זאגט לכאורה מיינט עס די רעכטע אבער וויבאלד איך בין נישט זיכער זאג איך דיר סארפי. זאגט די גמרא אויב אזוי וועל איך תפשוט ספיקא מספקא ליה לרבי יהודה, דאי מפשט פשיטא ליה, הידע עתירא נייחא ליה, ודאיסירא נשדיה, לאמיר אויסרייפן, זאגט אזוי, אין חולין דף צד ג עמוד ב' איז דא א מחלוקת אדער איז דא א שאלה, וואס מיינט רבי הידע ווען ער זאגט הדעת מכרעת? מיינט ער צו זאגן הדעת מכרעת איך מיין דאס איז די מצב, איך מיין לכאורה די רעכטע איז אסור און די לינקע דאס איז מותר, אבער איך בין נישט זיכער, פאר דעם זאג איך ביידע זענען אסור, אדער ניין ער זאגט קלאר והדעת מכרעת, די הלכה איז אז די דעת תורה איז זאלסטו וויסן אז די רעכטע איז אסור און די לינקע איז מותר, דאס הייסט אין די גמרא אין חולין האבן א ספק, ווען די רבי דא זאגט זיינע ווערטער, מיינט ער צו זאגן והדעת מכרעת, כ'מיין אזוי אבער כ'בין נישט זעכער, אדער ניין רבי דא זאגט והדעת מכרעת די רעכטע איז די אסורה און די לינקע די מותרה. אבער פון די פשט וואס דו האסט מיר יעצט געזאגט קומט דאך אויס אז די רבי דא זאגט איך בין נישט זעכער, והדעת מכרעת מיינט מיין קלער איז צו זאגן די רעכטע איז די וואס איז אסור און די לינקע איז די וואס איז מותר אבער איך בין נישט זעכער. דארטן האסטו א שאלה און דא לכאורה איז משמע אז דאס איז געווען שיטת רבי הידא. פאר דעם זאגט די גמרא ביי אלע טיפשו דאס צבי כמספק לאל רבי איד, פון דא קענסטו דיך פושט זיין אז ווען רבי איד האט געזאגט די ווערטער והדרת המכרז האט ער עס געזאגט בלשון ספק, איך בין נישט זעכער. די מפשט פשיטא לייען ווייל אויב וואלט ער קלאר געזאגט מיט א שטארקייט יא די רעכטע דאס וואס איז אסור, די לינקע דאס וואס איז מותר, אויב אזוי קומט דאך אויס די הידע א טייערע נייכלעי, דער וואס איז מיט א, די רעכטע, די לינקע, דער וואס איז מיט א, נייכלעי, דער איז וואלסטו געדארפט עסן, וועגן די איסורא נשדיא, און דער רעכטע וואס איז אסור, דארפסט פשוט אוועק ווארפן, למה לשריפה, פעלט בכלל נישט אויס קיין שריפה. איז פאר דעם זאגט די גמרא ווייטער דיין תירוץ וואס דו ווילסט מיר זאגן, ווען די משנה רעדט פון גיד, ווילסטו מיר זאגן גיד הנשה, זאג איך דיין גוט אנוש איז נישט קיין גוטן תירוץ, ווייל איך מוז צוקומען צו זאגן אז רבי יהודה'ס ווערטער וואס דעת מכריעת איז טאקע א ספק, און לכאורה די גמרא אין דף צדיק און אין חולין האבן געהאט א שאלה איז רבי יהודה'ס ווערטער א ספק אדער איז א סטעיטמענט וואס ער זאגט. אז איך וויל נישט קיינער יעצט זאגן מכריע זיין שיטת רבי יהודה קומט אויס קענסט נישט לערנען די משנה מראה דארטן פון גוט אנוש אויב אזוי בין איך ווייטער שטעק מיין ערשטע קשיא. לכאורה ווען די משנה זאגט מיר גיט, מיינט עס די גיט פון די צוואה, ביש לוי מסית בשר, פארשטיי איך, אקעי די מוזט עס נעמען מוזט עס פארברענען, ווייל עס איז נישט א זאך וואס מען קען עסן, אדער נישט א זאך וואס איז געשמאק, וואס מענטשן ווילן עסן זאגט די משנה, פארברען עס. מה שאין כן אויב זאג איך ס'האט נישט קיין דין בשר, האסטו פשוט א עצה בעלמא, אויב אזוי דארף נישט זיין די הלכה אז פאר די גוט פון די צוואה דארפסטו עס פארברענען, נאר וואס פשוט ווארף עס אוועק. אלא מאי, קומט מיר דאך צוריק די ראיה אקעגן רבי יהודה אמר רב, אז וואס אז די גוט פון די צוואה הייסט יא בשר. אמר רב עיקר בר חנינא, זאגט רב עיקר בר חנינא, כגון שהקריב לבשר אויפן עס ערבי. ניין, איך זאג ווייטער מען רעדט דא פון די ג ד אנושה. די משנה רעדט טאקע, זאלסטו וויסן, ווען איך רעד פון ג ד מיין איך נישט יעדע ג ד, און איך רעד נישט קיין ווארט פון די ג ד פון די צוואה, ווייל דאס הייסט נישט קיין בשר דאס קענסטו פשוט אוועקווארפן. נאר וואס ווען איך רעד פון די ג ד רעד איך ווייטער פון ג ד אנושה. נאר וואס איז דא געשען? איך האב די רעכטע מיט די לינקע, לאמיר זאגן די רעכטע איז מיתה, און די לינקע איז אסור. נאר יעצט האט זיך עס אויסגעמישט און איך ווייס נישט וועלכע איז פון די רעכטע און וועלכע איז פון די לינקע. יעצט קומט אויס דו האסט א ספק אויף ביידע. אויף דעם זאגט די משנה והגיד, דעם דארפסטו איסורא ואף חול המועד, וויבאלד דו ווייסט נישט. נישט אז רבי הירדע קומט זאגן אה, די הלכה איז אזוי ווי איין זאך, אז די רעכטע איז מותר און די לינקע איז אסור. באמת איך ווייס נישט וואס באמת שיטת רבי הירדע איז. אויב ווייס איך קלאר וואס ער האלט, אז ער זאגט קלאר כ'האב א ספק, אויב אזוי פיין שטימט זייער גוט אונזער משנה, אבער איך זאג אונזער משנה רעדט זיך אין א פאל אז ער האט נישט געוואוסט, עס האט זיך אויסגעמישט די צוויי, אז האבן זיך אויסגעמישט, יעצט בין איך דא שטעקן געבליבן מיט צוויי צדדים, א רעכטע מיט א לינקע, וואס קען זיין איינס איז מותר איינס איז אסור, אבער ס'איז אויסגעמישט, מוז איך עס ביידע גיין פארברענען, און דאס איז וואס די משנה זאגט, ווען די משנה רעדט פון ג-ט, רעדט מען פון אזא סארט ג-ט וואס האט זיך אויסגעמישט. רב אשי אומר רב אשי זאגט לא נצרכו אלא לשם נאר די ג ד אנושה. רב אשי זאגט ווען די משנה רעדט פון ג ד מיינט מען נישט דעם ג ד אליינס. נאר וואס מען רעדט פון די שמנוי, דעם פעטנס וואס ליגט ארום דעם. אזוי ווי מען זעהט דא. די פעט וואס ליגט ארום דעם דעם ג ד, דאס האט די משנה אנגערופן ג ד. הגם באמת מען מיינט נישט דעם ג ד אליינס. די תניא, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, שם נוי מיתה, וישראל קדושים היים ונהגים בו איסור, אז אויף דעם זאגט מיר די משנה, זאלסטו וויסן, אז באמת, קען זיין מען מעג עס עסן, מדאורייסא מעג מען עס עסן, נאר וואס ישראל קדושים היים האט זיך געפירט אז די פעט וואס ליגט אויפן גיד האט מען אוועקגעווארפן. איז ווען די משנה זאגט מגיד, מיינט די משנה נישט צו רעדן פון דעם גיד אליינס, ווייל דעם גיד אליינס אויף דעם איז נישטא וואס צו רעדן, נאר וואס מען רעדט פון די פעט וואס ליגט ארום דעם גיד, אויף דעם איז געווען די שאלה, און אויף דעם זאגט מיר די משנה, נעם דעם פעט און ווארף עס אוועק, ווייל ישראל קדושים היו ונהגים בו איסור. רבינא געבט א דריטן תירוץ און ער זאגט רבינא אמר בחיצון וכדרבי ד אמר שמיל, מען רעדט דא פון די חיצון, ס'איז דא צוויי גידין, אז מען קוקט אן די פיקטשער ריכטיג זעט מען ס'איז דא צוויי גידין, ס'איז דא די גיד החיצון, און ס'איז די גיד הפנימי. ער זאגט אזוי, רבינו אמר בחיצון, די קליינע גוט, די חיצון, ס'הייסט דער וואס קוקט אויף פאראויס פון די בהמה, דער חלק, פון דעם רעדט מען די משנה, איקטע רבי יהודה אמר שמואל, דאמר רבי יהודה אמר שמואל, בית גידין היינס ס'איז דא צוויי גידין, פנימי, הסמוך לעצם עושה, די פנימי, וואס איז די לענגערע, וואס דאס קוקט צו די אינעווייניג פון די בהמה, ס'הייסט איינס קוקט צו די אנדערע פיס, דאס איז עושה והחיובין עליו און אויף דעם ביסטו חייב, דאס מעגסטו בכלל נישט עסן דאס מוזטו פשוט אוועקווארפן, אבער חצה און די קלענערע, הסמוך לבשר אסור, דאס איז אסור צו עסן, אבער ועיין חיובן עליו, אבער דו ביסט נישט חייב אויף דעם, פאר דעם זאגט אונז די משנה זאלסטו וויסן, אפילו דעם וואס דו באמת נישט חיובן עליו, די קליינע, די חצה וואס דו ביסט נישט חייב אויף דעם, וואלטסטו קענען מיינען אפשר דארטן איז דא עפעס אנדערע הלכות, אויף דעם זאגט מיר די משנה, נעם דעם ג-ט, ווארף דאס צו, דאס דארפסטו אויך אוועקווארפן, נישט פארגיס נישט אוועקווארפן, פאר דאס מוזטו אויך פארברענען. איז ווען די משנה רעדט פון עפעס וואס מען דארף פארברענען, רעדט מען פון דעם גוט וואס מען דארף פארברענען. זאגט די גמרא ווייטער, כל ט ז וכו', זאגט די גמרא אזוי, איז געשטאנען אין די משנה, אז איך האב דא די נושא, איך האב דא די גידים, איך האב דא די אלע זאכן וואס איך מוז פארברענען, די שאלה איז ווען פארברענט מען עס. האט די משנה געזאגט, דארפסט עס פארברענען אויף חול המועד, די ערשטע טאג חול המועד. אויף דעם זאגט די משנה, וואס איז טעם די ערשטע טאג חול המועד פאלט אויף שבת, אויב אזוי שטיפסט דו פאר ווי זיין אויף זונטאג, דאס הייסט אויף יום טוב אדער אויף שבת מעג איך נישט פארברענען דעם נושא, מעג איך נישט פארברענען דעם גידין, איך קען גארנישט טון דערמיט, שבת איז נישט מחייב, איז נישט מחלל, יום טוב איז נישט מחלל, דו מוזט עס מאכן אויף חול המועד. פרעגט די גמרא איין מינוט, וואי מאי? פארוואס איז דאס אזוי? נעשה עשה, ויתכן לא עשה עשה, אונז האבן דאך אן עשה, די תורה זאגט אונז ולא תסיר ממנה עד בוקר, והנושא ממנה עד בוקר באש תשרופי, די מוזט גיין פארברענען, די האסט א חיוב, די האסט נושא, מוזט עס גיין פארברענען. איך האב אן עשה. יעצט די תורה זאגט אונז טאקע הלא תעשה, כל מלאכת עבודה לא תעשי, וואס איז הלא תעשה? אבער לכאורה אונז ווייסן אז סיי דורך חלות און סיי און וואס זאגסטו מיר אז וואס איך מעג עס נישט פארברענען אויף יום טוב? לכאורה דא האב איך א קלארע פסק, כ'האב בה א סיי די תורה זאגט מיר בראשית אסתרופי אקעגן א לא תעשה פון כרם אלעכס עבודה לא תעשי, אויב אזוי זאל איך זאגן אז א סיי איז דוחה אז לא תעשה, וואס קען איך נישט גיין פארברענען אויפן ערשטן טאג יום טוב? אמר חזקיה זאגט חזקיה וכאין תני דבאי חזקיה, אמר הקרא די תורה זאגט אונז לא תסירי ממני עד בוקר, והנוסר ממני עד בוקר באש תשרופי, די תורה זאגט אונז וואס די חיוב, וויאזוי דארף עס עסן דעם קרבן פסח, ולא תסירי ממני עד בוקר, לאז נישט איבריג ביז עד בוקר ביז אינדערפרי, אבער והנוסע ממנה עד בוקר בראש ישרפי זאגט אזוי שאין תלמוד לומר עד בוקר, פארוואס מוז די תורה מיר צוויי מאל זאגן עד בוקר? וואס הייסט ולא תסירי ממני עד בוקר? שפעטער נאכדעם והנוסע ממני עד בוקר, וואס עפעס די דאפעלטע לשון דא עד בוקר? ער זאגט אזוי שאין תלמוד לומר עד בוקר, לכאורה די צווייטע עד בוקר פעלט נישט אויס, מה תלמוד לומר עד בוקר פארוואס שטייט למעשה יא? זאגט ער אזוי ליתן בוקר שני לשרפתו, די תורה זאגט אונז קלאר, ס'האט נישט מיט עשה דרכי לא עשה, די תורה זאגט דיר ווען דו דארפסט עס פארברענען. ווען דארפסטו עס פארברענען? והנושא ממני עד בוקר בואי ששרופי. דאס הייסט דארף מען טייטשן די פסוק אזוי, ולא תסירי ממני עד בוקר, דיר גיי נישט איבערלאזן פון דיין קרבן פסח ביז אינדערפרי, אבער אויב והא נושא ממני, אויב דו האסט יא איבערגעלאזט, עד בוקר ביזן קומענדיגע טאג, בראשית שרפי, זאגט אונז די תורה ערשט דעם קומענדיגע טאג, ערשט דעמאלטס מעגסטו עס פארברענען. איז גיי מיר נישט פרעגן, אז סארי דו אויך עלויס האסט, עס האט נישט מיט דעם, די תורה זאגט דיר ווען צו פארברענען, תורה זאגט דיר, ביז אינדערפרי דארפסטו לאזן דיין פלייש, נישט איבערגלאזן, האסט יא איבערגעלאזט, בראשית שרפי, ווען, עד בוקר דעם קומענדיגן טאג. זאגט איר די תורה קלאר דארפסט ווארטן א טאג, קען איך עס נישט מקריב זיין, קען איך עס נישט גיין פארברענען אויף יום טוב אליינס, נאר די תורה זאגט מיר א עקסטער ווארט נאך מלאת בויק צו זאגן איך שטופ דיך אפ מיט נאך פֿיר און צוואַנציק שעה, האסט איבערגעלאזט? פיין, אבער יעצט האסט א חיוב עד בוקר ווארט נאך פֿיר און צוואַנציק שעה און דעמאלטס באישה שרויפי. אביי אומר אביי זאגט אמר קרא עולת שבת בשבתו, די תורה זאגט אונז עולת שבת בשבתו, ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב. אביי זאגט א פשוט'ן תירוץ, די תורה זאגט אונז עולת שבת בשבתו, אז דו האסט א עולה מוזטו עס ברענגען אויף עולה, אויף שבת אליינס, א עולה פון שבת מעגסטו יעצט ברענגען, אבער א עולה פון נעכטן מעגסטו נישט היינט ברענגען. אז קל וחומר אז איך האב דא פלייש וואס איז איבערגעבליבן פון חול, דאס הייסט איך האב דאך געברענגט דעם קרבן פסח ערב פסח, און ס'איז איבערגעבליבן יעצט, זאל איך עס מעגן מקריב זיין? זאל איך עס מעגן פארברענען אויף שבת אדער אויף יום טוב? אוודאי נישט! קוים די אייגענע יום טוב'דיגע אדער די אייגענע שבת קרבנות מעג איך ברענגען אויף שבת אדער אויף יום טוב, אבער גיין ברענגען א זאך פון פארדעם און יעצט פארברענען, דאס איז לקל על משה. רבא אמר, רבא זאגט, אמר הקרא, הי' לבדו יעשה לכם, זאגט ער די תורה זאגט אונז, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, הי' לבדו יעשה לכם. זאגט ער אזוי, לכאורה די פסוק וואלט קענען שטיין, די רבי וויל אונז זאגן די מעגסט נאר מאכן זאכן וואס זענען צריך אוכל נפש, וואלט געקענט שטיין, אך אשר יאכל לכל נפש יעשה לכם. וואס איז די הי' לבדו, די עקסטראווערטע הי' לבדו? זאגט אזוי, הי', ווען די תורה זאגט מיר די ווארט הי' מיינט עס צו זאגן ולא מכשיריו, קענסט נישט מאכן זאכן כדי צו קענען מאכן אוכל, דאס הייסט, דו זאגסט אוכל נפש איז מותר, אבער זאכן צוצוגרייטן אוכל נפש, כ'וויל מאכן א מעסער, כ'וויל מאכן א שפיד, כ'וויל פאררעכטן מיין אויוון, יא, ווייל איך וויל שפעטער קענען גיין קאכן, זאגט די תורה ניין ניין ניין, הי, נאר דאס אליינס, דעם קאכן, דעם באקן, עס צו, צוגרייטן דעם עסן אליינס, דאס מעגסטו מאכן, אבער נישט זאכן וואס זענען נאר אויף צוצוגרייטן דעם עסן. לבדו, ווען די תורה זאגט אונז לבדו, מיינט דאס ולא מילא שלא בזמנו הבא מקל וחומר, אז דאס מילא וואלט געווען צו זאגן איך קען מאכן אפשר קל וחומר זאגן אז איך מעג דוחה זיין שבת און יום טוב, אדער יום טוב, זאגט ער ניין, נישט מילא מעג עס מאכן, ווייל וואס הגם בעצם כ'האב א קל וחומר ווי רש י שמועסט אויס דעם קל וחומר, נאך אלץ מעג איך עס נישט, און די תורה זאגט מיר קלאר אז זאכן וואס דו קענסט אפשטופן אויפן קומענדיגן טאג, ווי למשל מילא, דאס איז נישט א זאך וואס איז דוחה עשה יום טוב. איז די זעלבע זאך דא, דו קענסט גיין פארברענען די עמירם אויפן קומענדיגן טאג, אזוי ווי מילא דארפסטו אפשטופן מיט נאך א טאג, דא האסטו דעם זעלבן חיוב מוזט עס אפשטופן מיט נאך א טאג. רב אשי אמר רב אשי געבט נאך א תירוץ און ער זאגט, די תורה זאגט אונז שבתון, אינעם פסוק שטייט לגבי, ס'הייסט אונז האבן געהאט א שאלה לכאורה, לגבי יום טוב שטייט דאך בעש ט, לגבי נושא שטייט בעש ט שרפי עשי, האסט מיר געפרעגט אויך ס'איז דאך עשי קעגן לא עשי, ווייל איך האב א כל מלאכות, כל מלאכת עבודה לעשי איז דאך א לא עשי, קומט דאך אויס כ'האב עשי קעגן א לא עשי, זאגט ער פשוט, לגבי יום טוב שטייט צוויי מאל דעם ווארט שבתון, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, אך בחמישו עשר יום לחודש השביעי בעת פחמת טביעת הארץ, תחוגי חג ה' שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, און ביום השמיני שבתון. זאגט ער דעם ווארט שבתון איז א ציווי, איז אן עשה, די תורה זאגט אין שבתון די יום טוב עשאי, די תורה זאגט אונז זאלסט וויסן, יעצט דארפסטו רוען,